Чүгүөн хайдах сылдьаахтыы эрэ буолла? Кэнники бириэмэҕэ сүрэххэ кэлбэт. Сэриигэ барыаҕыттан бу биир өрө суох.

Ийээ, саҕан кэллэҕинэ биһик киин куобахтыахпыт, дьэ оччоҕуна аччыктан бүтүөхпүт. Ийээ, некоторые сэрэппиэспитин. Аһаан иһин барахсаттарым, аһаан иһин. Аҕабыт кэллэҕинэ аспыт дэлэйэ.

Чэ, эһиги байыаннай бириэмэҕэ колхоз бааһынатыттан бурдук уоран тутулуннугу? Онон эһигитини дьахталлар хаайыыларыгар хаайабыт. Хомунун малгытын, оҕолоргутун эмиэ дьаҕанабыт.

Саҥа тыкпыттардан өлөн сирдэнэн, манан тахсан көҥүлү батыһан, көтөн хаалбыт киһи баар ини. Аны хаһан ааны ахан санаабытын олохпутун толоро олорор буолабыт. Самаан сайын күөх ньуурунан хаһан сэргэстэһэн хаамсыбыт.

Эбээҕин лэппиэскэ баарбыта. Сып-сылаас, мэп-минньигэс. Сып-сымнаҕас. Ону үллэстэн сиэхпит ээ. Сиэн иһин сиэн, оҕолорум. Мин топпун ээ. Эһигэр этэҥҥэ Мирна! Эһиги норуот өстөөҕүн кэргэттэрэ! Норуот өстөөҕүн холонноххут! Эһиги сэбиэскэй былаас сирдьитин! Табаарыстаалым, эппит уурааҕым утары барбыт. Сэбиэскэй былаас Сэбиэскэй былаас таҥнарыахтыттара. Таҥнарыахтыт офицер да ойохторо. Фашистскай Германия Ийэ дойдубутугар сэриинэн таба татараан турдаҕына, Кыһыл Армия кэккэтигэр киирэн баран, андаҕар тылгытын биэрэн баран, ону толорботох, эрдэрги тамырын быһыыларыттан манна сытыйа сытаҕыт. Хаптан, табаарыс харабыл, бэһи туох буруйдаахпытый? Тус бэйэбит туох буруйбут үһү? Эте туругуҥ буолбат дуо? Эн кэргэҥҥинээн бииргэ аты бииргэҕит. Два сапога пара. Товарищ Карабов, биһиги оҕолорбутун, оҕолорбутун ким көрөр истэр? Ханна оҕолоргутун? Эһиги оҕолоргут суох. Маннык дьоҥҥо сэбиэскэй былаат оҕонор ини ду. Суох буоллаҕа ини. Государство көрүүтүгэр, баҕар, ордук киһи-хара буолан улаатыахтара. Оттон биһи диэбит окпут. Туох диэтин үстүбүрдэ баҕарары? Оттон диэбит окпут. Дьиэлээх-а дьиэлээх, бүгүнтэн сымыытын улаара сылдьан, баайыхаларыйар эбээт! Эһиги дьиэҕит-уоккут барыта фроҥҥа, ньиэмэстэри үлтү сынньар гына туттуллар. Онтон эһиэхэ, норуот өстөөхтөрүгэр, былааһы уоран кэлбээччилэргэ өссө биирдэтин, суруйун, Оччоҕуна, баҕар, буруйгутун кыччатан, тыыннаах хаалларыахтара. Чэ, туруоххут дуо? Таҕыста түһэлии! Тахсайы!

Фашистары кытта уот толоонугар эһинниктэри кэннигититсен ыстыгынан тирээн туран сэлиилэһиннэриэх баара. Ол эрэн Норуотаҕа баһылыга Талаары Сталин өйгүтүн тутаргытыгар хара күлэһиҥҥитин тоҕон туран буруйгутун буруостуургутугар ыйаах биэрэр. Так, киэһэҥҥи перекличка. По нарастанию! Расчитай! 126, 85, мальчики врага народа. 219, 56,

Суох, мин буолбатах, мин туох да буруйум суох. Тугу диэн, үөтэн миигин баһаалыста. Тос таарсык камеры. Уоскутун дьахтаргыты. Сүксү, бу амырын дойдуттан ытаан айманан тахтарын саарба. Барыта сарылаһа-сарылаһа баттаппыт ньүргээбиппит иһин, кинилэргэ син биир таһааран ытан биһиэхтэрэ да бүттэ Өлөр өлүүттэн куттан ыллыбар буолбутар аатта. Үөрэ баара күүтүлдэ. Хаһан кэлэн тиҥин быһалара эбэтэр бэйэн тулуйбакаҕын. Өлөрөн күүтүтэ саамай ыарахан. Манна балыахтарын иннинэ төһө да дьон сиһэнэ тупсан эрэр диирdim. Кэргэним сэриилэһэ сылдьар былааһа, маннык ситиҥник быһылынара буолуо диэбэт этим.

Дьиэбэр уктан, түннүк нөҥүөккүн сардаҥата күлүмнүү оонньуурун көрөн, олом кэрэтин билэргэ дылы буолбут. Сылаас сырдык уорҕата, күүспэр күүс-бар курдуга. Оҕолорбор кэппиэскэ быһан үөрэ-көтө оонньуу, аһыылам. Санатыма, оҕо туһунан барыта бары ийэлэр буоллахпыт. Оҕо туһугар сүрэхпит өрө мөхсөн көөнньөн эрдэҕэ, хайыыр да кыах суох. Сы буолар буоллаҕа, аны кэлэн олохпут тупсара көстүбэт. Хаһан эрэ күлэн-үөрэн, Көтө-дайа сылдьыбыппыт хара күлүк буолан, урукку дьоллоох кэмнэрбитин түүл буолан симэлийдэхтэрэ. Чэ, утуйун. Сарсын күүстээх ойотунэр.

Татьяна Петровна дорообо! Сааскы сырдык сылаас тыал түннүгү мүөлэһинэн эн ахтылҕаннаах санааҕын кутарга дылы. Биһиги олоробут кэминэн. Оҕолорун, ийэбитин ахтабыт дииллэр. Күүтэллэр. Миигин буруйа суоҕун дакаастанан босхолообуттара. Сотору эйигин эмиэ ыытыахтара. Кулуйа түһээхтээ. Оҕолорбут улаатан күүс-көмө буоллулар. Эйиэхэ ас астаан ыыттыбыт. уонна сылаас таҥас, ичигэстик таҥын, олус курутуйбаттык сыдьаһата. Кытаат, биһик эйигин олус күүскэ таптыыбыт. Күүтэбит. Тэбискэ былаас хайаан да кыайыа. Буруйа суоҕун дакаастаныа. Эдьиийин Ловской, хайан да дакаастаны, дакаастаны, биһиги норуот өстөөҕүн ойохторо буолан бүтүөхпүт.

Бүттэ! Барыта бүттэ! Кыайыы дьахталлар! Кыайыы! Сэбиэскэй былаан кыайыыта! Бүтүн народ кыайыыта!

хаайыы дьахталлара эрэммит эрэллэрэ күлүм гынар кыл түгэннэрэ сырдаан ылбыта өрө көтөҕүллүбүтэ саарбаҕа суох аан дойду олохтоохторо ханна да буоллуннар хайдах да түгэҥҥэ түбээн сылдьан

Эдэркээн кыргыттан, Халыма Хатыылаах хаайыытыттан дойдуларыгар төннүбэтэхтэрэ. Кыайыы ыраас халлаанын, эйэлээх олоҕун ситэ билбэтэх биһиги дьахталларбытыгар ананар.

Оҕолорго оонньоотулар Слава Никифорова Аяна Никифорова Екатерина Унарова Айталко Иванова Туяра Романова Александра Пахомова Владислав Баранугин, Владимир Игнатьев уонна Саргылана Колосова.